Abagusii mbuya mono sana ase okera chingaki chiaino gocha iga amo kwa Times naende kore ebipindi togokora iga. Naende kera chingaki echi kobatebia ng'a twanyeirire twanyarete gokora emetandao, abanto bakore amabaga aka ase ebinto bagokora gose ase ebinto biabeire. Nere naro tiga ndigie omogaka atwere ase presesi engaki iga ase ene. Lakini totaragenda boigo omogaka, first of all tiangote mbuya mono sana ase okera chingaki chiao gocha amo kwa Times. Mbuya mono.
Botambe ekero ngoganeti. Nkwerore chingaki chiago out of your busy schedule goika iga. Nkiya Nyasae agoseseni. Eh, buna bono namatang'ana are gochia. Nagoteneni.
Gwanteneni lakini nkonyaika era tore. Nkonyaika era tore. Mm.
Bono nare koboria iga. Totarakwanera amang'ana ndoche emetandao abanto bakora amabaga aka. Yeah? Ase ebinto biao bagokora. First ntitoratotebi etafauti ya emegiro, amasikani, ne chinsoni tichake.
Abagusii ase babeta baria bare abagusii bemanyete, beigwete, bamanyete ng'a obomenyi bw'omogusii mborobi, mbamanyete chinsoni. Chinsoni is part of amasikani, yaani nebinto mbire otabwenereti gokora ase ore na nyarebe. nyarebe oyo nkoritumia yaani kogitera nabo arabe nyoko biara, naro arabe iso moke, naro ababe nyoko nabo arabe iso. So yaani chinchera nchire chinsoni chiarengeo binto gete otabwenereti gokora ase bare. Aya, chinsoni nchiarengeo nonya ase abagaka. Ng'aki kware kobaseka ekero ogokwanera emegiro? Emegiro namachiko aroyio ekegusii okogiria, yaani ogokani buna tokore eki, gokogekora kwaretire etang'uche. Nekero kwaretire etang'uche. Igo bono, goika otorobe, gose goika ong'wanse. Igo buna abana abagosamba chisukuru, mbamanyeti nase omogusii na omogiro, gosamba enyomba ase omonto amenyete. Tari buya. Gento nkeyio ekebe ase omogusii na gosamba enyomba ase omonto amenyete. Ekerego ekero ogosamba enyomba ase omonto amenyete, tomanyeti na ebinto biarengeo bire innocent. bitabwate bobe naye, gwaitire buna chimbeba, chinsogono, chimonyo, chingi, kende gionsi kiarenge mare kebwate obogima, Nyasae otongete tari aye. Igo bono ekero gwakorire okwabeire omoro minta, eyio netang'uche goika ekobwatia mpaka obogima bwa ase bogochia, naende goika gekobwatia abana abagusii, don't participate ase gosamba chinyomba. Mbobe, ekiagera eyio nekasi, tiga mbeke egesongo naende mokoigwa, ekiagera eki negento ekibe, gegokobwatia getagotiga amahera, takogotiga as long as you are alive, goika ong'wanse, otorobe nario oraberwe, ekiagera ebio nebinto bia ebiranya ase omogusii. Aya, abagaka igo babwenerete gosikwa, ogosika nomaete respect, yaani buna tosigete enywomo ase omogusii, enywomo ogosika enywomo nogosika iso, nogosika nyoko ase eng'encho bakoiborete naende bakoiborete goetera enywo. Enywomo chiombe nchietete gati-a chikabeka boiri inchera. Chiombe echi ki chibegete oboiri, na baria bare abairi babwenerete gosikwa. Tari igo rioka, chingaki toiboire ne ching'ao. Iga ebigori mbibwenerete bigosikana, abasaai, abagaaka, abang'ina, abasubati, abana, amasikani nare are kobekwa ase omogusii are very well structured. Igo tokoumoka rituko eri mochake na ebigaaka ebi na ebiriri mbimanyete eki bigokora, nonya bagosire abwo niso, na iso otamosigeti ring'ana agokwana goika rigo affect. Gose abagaaka aba banga iso, bakwane egento ekero kwabaramire goika kebe, na bwancha na otancha. Igo abanto aba bakonya kominyokia emenwa, bakorama abagaaka, bakorama abaise, bakorama abang'ina babarokaki, omong'ina omogaaka oria giakwanire na.

Four generations iga abanto aba bakonya kominyokia emenwa, bateba ng'a ebigaka ebi mbimanyete ebinto bigokora, babarama nonya na amang'ana totakwana ase intwe ekiagera nabagaka tore, tari na oko nokobairaneria yaya, nokoba nokobatebia ng'a mbobe mogokora, naende eyio for example tari ero nchera yokorigia chikura, ekiagera chikura igo okoebereria abanto, nomanyete abamokwana? Onye ntori naye, inche nkare ase Nyarebe, naye ore ase Nyarebe, bono aye gwaigure obonguru bwagosoire, oche kondama naende ninkobuete emiaka na ebirengererio. na kera egento, omanye gochaka kontebia amang'ana ataisaini okondaama, naende nomogaaka ande, tingokoiraneria. Iga nkoiraneria, nagosareiri. Rakini ekero okoraama igo manya iga, ne chikura ogoseria korwa ase omonto oyio bwanchete. Korigeria chikura. Bagusii mbarenge violent ekero bare ebinto bina chikura ekero bakorigia oborai mbarenge lakini abanto bachire aa abanto tu bafeeleti ng'a omonto obo nere omonto obo nere naye ofeeleti ng'a omonto oyo noyo tiga konde amonye timotageti. Timanyeti gose monyueti, naende ngokwanera omogaka omogusii, na abagaka abagusii tari nababwenerete koba amo bonsi, tari lasima, mbesigete nanye koigwa bakorama monto ng'a eki bagokora, onye bakorire egento ekebe ase aye, genda obaborie na iga mwago mwakorete mogekoreti ki gaka, lakini tiga kobarama. Bagokoiraneria bobe naende emechando egokora ki? Ekobwati. Omanye konya kweburana, inki bono kiandia? Inki kiambera aa? Narogirwe, naborogi mbori ande, naye kweroga ase amang'ana arua omonwa oo. Intwe buna abagaaka, ntori kwegerera onde. Igo togosaba omorembe. Na omorembe togosaba, igo totagete abanto bamenye buya, erinde ekura eye necha naende egende. twakwanania, twaenana endagera, twasabana buna twanarete, twatebania buna twanarete, ntotageti mang'ana aya mwachakire abasae na ebigaka ebike, ebigaka mbire aa. Nigo gwatore amang'ana otanche buna nomonto oyio in fact mbarogeti kegusii ekiagera ekero bwarogete ekegusii chinsoni nchire koa gotebi otari gokwana ase abanto nonya na etengo na etero abanto amatera naro atari goterwa ande onsi Agoterwa in specific season, chingaki na ebiro biaye. Tori gwatorera mang'ana gete ekiara mang'ana aye tari anse echio. Eki na ekegusii ndame eri rikeria lakini manya ase obomaene bokorete ki? Ase obomaene bore. Twesike nario ogosikwa. Onye tokoega kende, keege na amasikani nario orakenyore. Tokoega nonya na omokungu gokomoita. takogwancha, gose gokomorama, takogwancha. Ase omwaka nakobua riswari rimoga, ngwakwana amang'ana ya ogoteba ng'a tiga torore. Ebe ng'a nomonto obwate enia embe gochia asore toramogosere atebe ng'a tiga torore, egento eki ngebwate. Kekobwate na ekero abwate enia embe. Naende, nonya nebinto bimo konya ne emesira naki ase ekegusii, you know these are environmental powers.
Mwachire okoa oborogi environmental powers. Ki nakwanire ekiagera amang'ana ngokwana buna omonto omokoro naende omogotu gokobua nabwete aya agwo. Iga nakoboria riswali, there's something kegonchanganya iga. Oroche totebi omogaka naro otebi seito ong'angete. Gosoangete efamiri yaito korwa kare mbanye gotwancha. No abanto mbaye nkaba otwachinche abanto no nabo omonto akwange omochie oino. Goika egento keboo mokwanganera abanto mbanye kwangana gose abanto tari sese. Igo bono onde bwensi nabo akondagereria? Yaya.
Omonto agantebia tiatorore tindamogosera. Timaeti kende. Ah, ah, oyio yaya.
Inki ngekobwata?
Yaya. Lakini Bas. kimbwate relationship naye. Aha. Naende no mogotunde gokobwa. Mbwate ki? A relationship. Mbwate oboiri naye. Amang'ana ane na amakong'u asore. That one I agree.
Yebona.